Mae'r hunanynysu yma yn rhoi amser i mi feddwl nôl dros fy mywyd. Oedd lot o fo'n eitha diflas deu gwir. Dwi'n dyfaru pidio gneud mwy, teithio mwy, mentro mwy. Dwi'n dyfaru pidio stocio fyny ar wya Pasg cyn y lockdown.
Un ffordd i chi gadw yn gall yn y cyfnod yma ydi drwy ffonio hen ffrindia. Haia, ti'n iawn? Sut wyt ti stalwm? Ia, iawn sdi, ia. Hen gyfnod rhyfedd. Ydi, tydi.
Pa newydd? Wel, dim lot, dwi'n styc yn tŷ 23 awr y dydd. Ia, a, a fi. Nes i weld ci yn cael diarrhea yn parc gyna. Ta-ra! Dwi byth yn gallu ffonio fo eto.
Dwi'n trio gosod her newydd i mi fy hun bob dydd. Her cipio pris Griff, teg un. Un. A chadw'r corff a'r meddwl yn ystwyth. Wrth gwrs, ar gyfnod fel hyn, mae'n bwysig cofio ein gweithwyr allweddol ni. Nyrsys, dynion bins, Ffermwyr. Wills a Kate. Roedd hi'n arwyr tawel ni. Ond i'r gweddill ohonon ni sy'n ista adran yn pyjamas drewllyd, dan ni'n undod i fewn i'r ail gategori, gweithwyr anallweddol, y math o bobl y meddai'r cymdeithas gario mlaen yn champion hebddyn nhw, sydd ddim yn gwneud i rywun deimlo'n wych amdanyn nhw eu hunain, nadi? A does dim gwaith llai allweddol na bardd slash sgriptiwr slash be bynnag is fer dy hun, nag oes? Un, dau, dau! Record newydd! Mae rhai pobl yn manteisio ar y cyfle yma i ddarllen. Ew.
Stwff da.
Dysgu iaith newydd. Please direct me to the railway station. Gwneud jig-so. Ond er eich sicrhau i chi, does gan y diawliad yma ddim dau o blant dan dair. Maen nhw'n rhagweld y bydd 'na baby boom mewn tua naw mis. Ac ella bydd 'na, ond trystiwch fi, fyddwn nhw gyd yn blant cynta, achos does 'na neb sydd efo plant yn barod mewn hwyliau shagio ar hyn o bryd. Un rhybudd o ddifri, peidiwch â gweld hwn fel cyfle i wneud bach o ddiy. Peth ola ma'n sbytai ni angen ydi idiots fatha ni 'di lliwio'i brechiau i ffwrdd wrth drio godi shelf. Sydd wrth gwrs yn golygu mod i methu defnyddio'r workbench 'ma ges i'n bresant 'Dolig yn Dad 'leni. Byth ar ôl meddwl o'n i'n mynd i 'neud fo hwn. O, crocodeil! Mi oedd Dad yn gwneud pwynt teg yn ei ffordd anghynil ei hun. Does gen i ddim sgiliau matsio arferol fel newid plwg, defnyddio lli, diffiwsio bom. Ac mae rhaid i mi gofio, mae Dad yn ei saithdegau. Os ti fel mynd, Pwy sy'n mynd i ddysgu sgiliau allweddol bywyd i'm mhlant i? Fi! Pfft!
Helo Dad! Ia, yli, tra bo chdi dal ar dir y byw, sut ti'n gneud y stwff? Ti'n gwybod, y stwff sy'n gneud chdi'n oedolyn, 'de? Esbonio'r holl stwff i mi, nei di? Helo? Yr achubiaeth mawr i ni yn y cyfnod tywyll hwn, wrth gwrs, ydi'r we fyd-eang. Mae ddigon o gachu hyfryd ar hwn i dynnu'n sylw ni oddi ar pa mor ddiwerth i'n bywydau ni go iawn, hyd ddydd y farn. Dychmygwch drio goroesi'ch hun yn y flwyddyn 2001. O, mae'n ffrind i di danfon fideo doniol ata i. Gret. Ah, mwnci'n PP yn ei geg o'i hun. Ah. Mwncis. Achos, hyd yn oed efo'r holl gyfyngiadau sydd arnon ni rŵan, mae hyn dal yn sylweddol llai diflas na tyfu fyny yn y nawdegau. Dyna sut nes i dreulio bob un haf yn Nhlantyndod. Yn yr ardd, yn taflu cerrig bach at garreg fwy. Dyna oedd y gêm. Dim yn pedair sianel deledu oedd ganddo ni. Wel, a Channel 5. Ond oedd y reception hwnna wastad yn uffernol am hyn llun. O'n i'n 22 cyn gweld par o dits heb static arnyn nhw.
Felly, yn ystod y cyfnod rhyfedd a heriol hwn, byddwch yn ddiolchgar, mae pethau sydd yn wirioneddol bwysig yn y bywydau ni. Ie, nagi, dim chdi. Broadband a wifi dibynadwy. Byddwch ddiogel.